E hia rākau pōhutu ka wai tū i te taha tika o te moana o Kāwhia i te taunga mai o te waka o Tainui. Heoi, he torutoru noa iho ngā rākau e ora tonu nei. Ka whā atu koutou ki ngā pōhuta kāwa tawhito nei. Ka whā atu koutou ki te taenga mai o te waka o Tainui. o toutou tupuna. I noho rātou i ngā tahatika, i kai ngā kai o te moana nei. Tō ō rātou wairua kei roto tonu i ngā rākau nei. Ko wētahi o nā rākau e tū tonu ana ko Te Papa o Kārewa, te rākau i herea ai te waka o Tainui, me tangi te korowhiti. Koinei te peka matua i whati, ka ngahoro katoa mai. A Tangi Te Korowhiti, koinei tētehi o ngā pōhutukawa tawhito i konei i te taenga mai o te waka o Tainui. Ā, te mea nui o tēnei he maha ngā kōrero e pā ana ki te ana i raro i a ia. I ngā wā o mua, i te taenga mai o te waka ka whakanoatia, ka manaakitia ā rātou puhi i roto i te ana i raro i te rākau nei i mua i te moana. Ka hūnga ake te atunga mai ki Hawaiki, kōrua mātītī, kōrua mātātā. I karakia tahi ngā uri o Hikairo i te taha o Tangi Te Korowhiti i wēnei rangi tata nei. Ehara tēnei i te horonga tuatahitanga Engari i roto i ngā tau kua pāhekeheke haere tana tū nā ngā horonga whenua, ahakoa te hanganga o tētahi pātūraima. E mahi ana te moana ki te whenua, ka patua te moana i te whenua, ka taka te whenua, ko tērā te mea i mahia i a mātou, ka kōrerohia ki Pou Here Taonga, me te Kaunihera o Torohanga, me te Kaunihera o Waikato, he aha te mea pai ki te whakapai te whenua nei ki te haumaru haere ngā rākau e tipu tonu. E kite ana koutou e paheke ana te moana, ka e piki ana te hōhonutanga o te moana, ā, ka ngahoro ngā pari. Ā, koinā te, te mahi a te ao, turo, he huri haere, huri haere. Kei a tātou te tikanga ki te mana, ki te tiaki i ngā rākau nei. Mā tātou anō hei kimi, he, he huarahi, hei manaaki, hei tiaki i ngā rākau nei. Tērā hoki te whakaaro o ētahi o ngā uri o Hikairo, nā ngā mahi a te tangata kē,

and going right around to Ocean Beach. Now the boats today are so huge, I'm sure that it's the effects of the waves that are damaging our our rākau. Kei raro ēnei rākau i te maru me te mana o te Kīngi Māori, ā, ka riro māna e tohu ka ahatia ngā peka nei. Ka tangohia ēnei nā, ka haere mai ngā kai tārai, ā, rākau a te Kīngi, ka tirohia e rātou, ā, ngā peka e pīrangitia ana e rātou, ka haria e rātou mā rātou hei tārai, ā, ka waihotia mai ētahi o ngā peka mā mātou o, o Ngāti Hikairo, hei whai tohatoha atu ki te kiwi e pīrangi ana ngā kai tārai mahi pērā. ā, hei mahi taonga mā rātou. E whakarite ana a Ngāti Hikairo ki te hui tahi ki a Tāhuna Ora ā te marama e tū mai nei. Hei reira wānanga ai te ora o ngā rākau tawhito nei, me ngā pānga o te āhuarangi. What we are hoping to achieve is to actually stop the vehicles motor vehicles going on our beaches because that also affects the erosion and also to help solve the problem that we see here today with Tangi Te Korowhiti. He hapū e nanaiore nei kia ora tonu tēnei rākau taketake, haere ake nei. Wikitoria Day, ma aukaha. Ko te reo te take.